Essalamu aleýkum mähriban watandaşlar. Maňa e, örän köp ene-atalardan soraglar gelip gowuşýar. Näme üçin Kämil bilim okuw merkezine gatnaýan çagalar beýleki çagalardan has ukyply, has başarnykly? Kämil bilimde Anzan mega arifmetika diýip bir sapak bar. Şol sapaga-da alty ýaşdan on iki ýaşa çenli çagalar gatnaýarlar. Bu ýerde çagalar kalkulýatorsyz, çozsuz, hiç hili kompýutersiz sanlary, özem uly sanlary, goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek ýaly amallary ýatdan ýerine ýetirip bilýärler. Indi men köpüň adamsy bolansoň, gaty käbir zada haýranam galamok, ýöne meň üçin meselem, Uly sanlary köpeltmek, goşmak, aýyrmak üçin, umuman matematiki amallary ýerine ýetirmek üçin hökman kompýuter ýa-da kalkulýator gerek bolýar, telefonda ýa-da kompýuterde hasaplap çykarmaly bolýar. Indi meň öz çagalamam şu okuw merkezine gatnaýarlar, öýde-de şol amallary ýerine ýetirýärler. Indi şol Anzan mega arifmetika kursunyň düýp esaslary nämede, şo hakynda giňişleýin maglumatlary size ýetirmek üçin, Şu okuw merkeziniň mugallymlary bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Mähriban watandaşlar, ine, Kämil bilim okuw merkeziniň mugallymy Döwlet mugallym bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Döwlet mugallym çagalaryň şu anzan mega arifmetikada ýatda beklemekleri, kyn matematiki amallary ýatda hasaplamaklarynyň düýp esasy nämede? Biziň çagalarymyz hakykatdanam kalkulýatordan çalt hasaplap bilýärler. Olar diňe bir görnüşi, daşynda görünýän zady, eger ol hasaplap duran wagtlarynda olaryň beýinlerinde belli neýronlaryň oýarmasy bolup geçýär. Ýagny neýron, ýagny aňlary kämilleşýär. Şo çagalar kämil, ýagny aňly, kämil, näme, ukyply çagalar bolup ýetişýärler-de. Umuman şeýle. Hawa, hawa. Şoň üçin hawa.

Beýleki bilimlere-de höweslerini artdyrýarmy, näme? Hökman, indi ýaňy, ýagny şeýle söhbetdeş bolamyzda, şolar çagalardanam, ýagny beýlekilerden, ene-atalardan gelýän soraglar bar. Bu anzan mega arfmetikanyň, köp ene-atalar şuny diýýär, hakykatdan bir matematika bilimi däl bul. Ýagny şeýle diýsem, bul beýin türgenleşigi diýen ýalygrak bilim. Beýin türgenleşigi bilim. Anzan mega arfmetikany okamak esasy beýleki sapaklara-da şeýle täsiri, ýagny fundament, esas bolup durýar. Ýagny. Şu kädir görüp ýagny tomaşa ederki ýaly ýagny çagalarda ýa-da sizem görensiňiz yzly-yzyna gelýän otuz, kyrk, elli sany sanyny nol ýarym sekuntda her bir sekuntda iki gez iki sany san geçýän sanlaram näme goşup bilýärler çagalar ýagny we bular näme ünsi jemlemäni öwrenýärler bular. ünslerini jemlemäni öwrenýärler. Esas öwrenmäniň hem iň esasy prosesleriniň birisem näme? Ünsi jemläp bilmek. Ýagny haýsy hem bir zada, ýagny dil bolsun, başga zat bolsun, başga predmetlere, sapaklara, ýagny okalanda, çalşylanda näme edýär? Üns jemläni başarýan adamlar şo predmetleri üstünlikli amala aşyrýar, üstünlik geçip bilýärler. Diýmek, onda aňzan media arifmetikaya gatnan okuwçylar ukyp-başarnyklaryny ösdürýärler, hemem beýleki sapaklara-da has bir höwes döreýär, hem olarda başarnyk döreýär, hem bir özleri özlerine ynam döreýär. Hawa, iň uly zat, meselem, biz görýän okuwçylarymyzda, ýagny diňleýjilerimizde şular ýaly bir zat görýäs, gelýän çagalar, ýagny belli bir üç aýdan soň ýa bäş aýdan soň illeriň edip bilmeýän zatlaryny özleri edip bileni üçin şolarda aýratyn özlerine ynam döreýärler. We şolar, Men bu zady başgalaryndan tapawutlylykda edip bilýän bolsam, men başga zatlaram ederin diýen ýaly duýgy, duýgy döreýär. We şondan hem, hakykatdan hem başga predmetlerinde biz yzarlaýarys diňleýjilerimizi, okuwçylarymyzy. Diňe bir gelen mega, anzan, arfmetika gelen okuwçylar matematika sapaklarynda üstünlikli, başarnykly bolman, eýsem olar iňlis dili, beýleki sapaklarynda-da bäşlik bahalar, ýagny ýokary bahalar bilen okaýarlar. Ene-atalardan gelýände näme, şony görýäs biz. Diňe onda Anzan Mega Arifmetika çagalaryň ýatkeşligini, ukyp-başarnygyny hemem özlerine ynamy artdyrýar. Hawa, hökman. Indi başga-da bellemeli zat bar. Indi ýatkeşlik diýlende, asyl öwrenmäniň özeni ýatkeşlik diýlen zat. Şeýle bir aýdyp bilýäs ony, eger öwrenýän zatlarymyzy ilki bilen biz beýnimizde näme ýerleşdirmeli, şony almaly, ýadymyza salmaly. We iň möhüm zadam şol gerek bolan wagty şony çagyryp almaly. Şol maglumatlary gelip çagyryp almaly zatlar bolýar. Indi şuny biziň okuwçylarymyz şol usullary öwrenýärler. We ýokary dünýädäki şu mahal nähili ulanylýan soň ýigrimi ýylda çykan, ýigrimi ýylda üstünde ylmy tejribeler bilen subut edilen, ýagny usullaryň üstünde şoňa nädip ýat tutmaly, nädip ýadymyza almaly şol usullary aýratynlykda Iki ýylyň dowamynda öwrenýärler we şol eýýäm iki ýylyň soňunda ýaňky belleýşimiz ýaly ýüz sanak, meselem, biziň berýän zadymyz ýüz sanak sany ýa-da sözi, ýagny ýat tutup, ýatlaryna alyp, size gerekdigini sorasaňyz, bäşinji, altynjy ýa-da elli sekizinji haýsysy diýäýeňde şoňa jogap berip biljek netijä gelýärler-de. Ýagny şoňa gelýärler. We başgaça aýdamyzda ýaňky ýalak. Bir kyrk bäş funtlyk bir sapak göz öňümize getirsek we çagalar hakykatdan hem biziň çagalarymyz öz isläp şony sapagy diňlän wagtlary kyrk bäş funtlary ýadyna alýarlar we ýatdan çykmajak şekilde ýadyna alýarlar. Diýmek, size gatnaýan okuwçylar birden ýüze çenli tertipde islendik söz bolsun, san bolsun, ýat tutup bilýärler, şeýdem ýatda bekläp bilýärler. Özem islendik tertipde sorasaňam ýatda saklaýarlar. Onda sözümiz gury bolmaly ýaly, tomaşaçylara şu mysallaryň birini okuwçylaryň üstünden görkezäýeli. Görkezeliň. Mähriban watandaşlar, Kämil bilim okuw merkeziniň Anzan mega arifmetika kursuna gatnaýan çagalar ýatkeşligi bilen hem tapawutlanýar. Ýörite şoňa göz ýetirmek üçinem çagalaryň birini şu wideo rolige çagyrdyk. Adyň näme oglum? Ybraýym. Ybraýym. Ine Ybraýym otuz sany sözi näme kelläme gelse şu otuz sany sözi men aýdýan. Yzyndan şony hiç hili ýalňyşsyz gaýtalap berjekdigini tekrarlaýar. Şeýlemi Ybraýym? Hawa. Bolýar. Onda men özümem ýalňyşmaz ýaly özüme belläp alyp galaýyn. Aňyma näme söz gelse, jem otuz sany sözi aýdaýyn, Ybraýym şony ir giderlikde gaýtalap berer diýýärler, häzir özümiz göz ýetireris. Bir galam, iki kitap, üç mekdep, dört sport, bäş abadan, alty watan, ýedi ene, sekiz mugallym, dokuz çaga, on bagtyýar, on bir göreş, on iki ulag, on üç kamera, on dört depder, On bäş, eşik. On alty, döwlet. On ýedi, düýe. On sekiz, asman. On dokuz, ot. Ýigrimi, şahyr.

Ýigrimi üç. Towuk. Ýigrimi dört. Şagal. Ýigrimi bäş. Ýylan. Ýigrimi alty. Bars. Ýigrimi ýedi. Adam. ýigrimi sekiz, Meýdan, ýigrimi dokuz, Kämil, otuz, otuz, Halk. Ana, jem otuz sany söz. Indi Ybraýym şu e, men e, kelläme gelen sözlerini ýazdym otuz sany söz, şu sözleri yzygiderlikde gaýtalap berjek diýýär, dogrumy? Şeýlemi? Hany? Bir galam, iki kitap, üç mekdep, dört sport, beş awadan, alty watan, Ýedi ene, sekiz mugallym, dokuz çaga, on bagtyýar, on bir göreş, on iki maşyn, on üç kamera, on dört depder, On bäş eşik, on alty döwlet. Ybraýym sen arasynda mekdepden boş wagtyň näme işleýäň? Pianino dersini öwtýän. Şeýlemi? Saz çalyp bilýäňmi? Hawa. Tüweleme näme sazlar çalyp bilýäň? Esasan ors halk aýdymlaryny çalýan. Tüweleme. Hany onda dowam et. Näçe dartdyň? On alty döwlet diýdim. On alty döwlet, on ýedi düýe, on sekiz asman, on dokuz ot, ýigrimi şahyr, ýigrimi bir syýa, ýigrimi iki tüý, ýigrimi üç towuk, ýigrimi dört şagal, ýigrimi bäş ýylan, ýigrimi alty bars, Ýigrimedi adamlar, adamlar, Ýigrim sekiz meýdan, Ýigrim dokuz kämil, Otuz halk. Berekella Ybraýym, berekella! Şu wagt hormatly watandaşlar özümem haýran galýan, sebäbi özüňiz bilýänsiňiz gündelik durmuşda şu günki bolup geçen wakalar zordan ýadyňa düşýärde. Ybraýym nädip ýatda saklap bildiň? Bilmesem on ikinji näme diýdim men? On ikinji, maşyn. Ulag diýdim, ana, tüweleme, görýäňizmi? On altynjy näme diýdim? Döwlet diýdim. Ýigriminji näme diýdim? Şahyr. Görýäňizmi, şu otuz sany sözüň içinde haýsy belgidäki sözi sorasam hem gün aýdyp dur. Özüm jemi mugallymlaryň aýdyşlaryna görä birden ýüze çenli şuň ýaly sözleri ýatda saklap bilýän ekenler. Şeýlemi, Ybraýym? Hawa. Tuweleme okuwňda üstünlik janyň sag bolsun. Sagboluň. Ýoldaşym ol ne okuwçylaryň ukyp başarnyklaryna bizem tomaşaçylaram şaýat boldylar. Hakykatdanam ukyp başarnyklary ýatkeşligi şeýle bir ösüpdir çagalaryň. Indi şu amallary diňe şu okuwçylar ýerine ýetirip bilermi? Ýa başga çagalarda şans barmy? Ýok Ýok Mergen aga biz okatýan diňleýjilerimizde okuwçylarymyzda şuny gördük. Segsen-togsan göterim çagalar şul işleri edip bilýärler. Ýagny on göterim her ýerde-de ýaňky ýalak çykýa, oň özi islenok ýaňky ýalak ýa biziň beren belli bir nemelerimizi ýumuşyny ýerine ýetirenok şolar ýalyrak bir zat gördük. Ýöne umuman alaňda togsan göterim çagalar ýagny hemme şul diýýän zatlarymyzy ýagny edip bilýärler. Ýagny buny ýagny öz çagalaňyzda-da ýagny siziň çagalaňyz ýa-da başga kim hem oturan çagalaryň hemmesinem etjekdigine biz näme edýäs? Güwä geçýäs-de. Hatda şeýle bir zat aýtýar, nebede şeýle bir zat aýdýar. 6 aýdan soň ene-atalara gelen wagty ene-atalaryň eline kalkulýator berýär, ýaňky ýalak çagalaram öz ýatdan ýaňky ýalak barmaklary bilen işleýärler we biziň esasy nemämiz, maksadymyz çagalar 6 aýda ene-atalaryny kalkulýatorda geçmeli diýen bir maksadymyz bar. We şony görýär, ýagny togsan, togsan bäş göterim, ýagny nemede, okuwçylarymyzda şony göz, gözümiz bilen özümiz görýäs. Ene-atalaram şoňa şaýat bolýarlar. Indi şol Anzan Mega arifmetika kursyna gatnamak üçin belli bir ýaş tapawudy barmy? Hökman, Mergen aga, gowy bellediňiz. Hökman, neme, alty, on iki ýaş arasy, neme, derler, şolar çagalar gatnaşyp barýar. Ulular gynansagam, ýagny wagty geçen bolýar, ýa hiç, uludan wagty geçen bolýar. Çünki näme üçin alty-on iki ýaş arasyndaky çagalarda beýin maýyşgaklygy diýen zat bada, ýagny, ýagny bu diýmek şeýle bir zat, at, ýagny bir neme etsek-de, aýdyp geçsek, beýin maýyşgaklygy diýen zat beýnimiziň belli merkezleriniň edýän wezipesini on iki ýaşa çenli çagalarymyzda başga merkezler üstlenip bilýär. başga mesgede ýerine ýetirip bilýär. Ýöne bul biz biz meselä biziň ýaşymyzda ýa-da uly adamlarda şo mesele eýýäm näme edilen bolýar, ýapylan bolýar. Şonuň üçin näme eden o ýaşly çagalara iň bolmanda biziň öwredýän usulymyzyň peýdasy ýok. Ýani edil uly ýaşly çagalara, ýöne oňam ylymda başga-başga usullary bar. Ýöne edil şu manky biziň edip öwredýän usullarymyzda diňe şo ýaşly çagalara niýetlenip. Onda diýmek ýaş beýnä. Şoň ýaly ukyp başarnyklary, ýatkeşligi, şoň ýaly siziň aýtýan beýni maşklaryny türgenleşdirmek üçin şol ýaşlar uýgun bolup durýar, dogrumy? Gabat ýaş, gabat ýaş wagty gelýär. Hawa. Onda näme, biz hem mähriban ene-atalarymyza maslahat berýäris, Kämil bilim okuw merkezi Elmydama siz üçin açyk. Öz çagalaryňyzy beýleki dersler boýunça-da okadyp bilersiňiz. Aýratyndan hem bize göz ýetirdik, hakykatdan hem Anzan Mega Arifmetika ýatkeşligi, ukyp-başarnygy ösdürmek boýunça örän bir peýdaly dersleriň biri eken. Hormatly ene-atalar, çagalaryňyz bilen size garaşýas. Onda näme, hormatly watandaşlar, bizem ene-atalara maslahat berýäs. Ähli watandaşlarymyz üçin Kämil bilim okuw merkeziniň gapylary hemişe açyk. Bölüşip bolan size-de işiňizde üstünlik arzuw edýäris. Bagtyýar nesillerimize şunuň ýaly döwrebap bilimleri, dersleri okatmakda üstünlik hemraňyz bolsun! Sag boluň Mergen. Şu ýerde tomaşaçylara ýatladaýyn, Kämil bilim okuw merkezinde okuwlar başlady, ýazylşyk başlandy. Özem iňlis dili, rus dili, nemes dili, fransuz dili, programmirleme dilleri, fizika, himiýa, biologiýa, matematika, şeýle hem ýaňy üstünde giňişleýin durup geçen mental arifmetika, ýagny anzan mega arifmetika boýunça-da dersler ýörite siz üçin açykdyr. Telefon belgilerim otuz alty, segsen iki, togsan bäş, otuz alty, segsen iki, togsan alty. Indi bi Kämil bilim okuw merkeziniň ýerleşýän ýeri Aşgabadyň günbatar böleginde, Aşgabat şäheriniň gündogar böleginde ýaşaýan raýatlarymyza Ýakyn bolar ýaly bir kärdeş merkezem bar, ýagny Zehin ýoly okuw merkezi, ol onunjy kiçi etrapçada ýerleşýär. Edil şu ýerdäki dersler, kurslar şol ýerde-de bar. Olaryň telefon belgileri ýigrimi ýedi, togsan dokuz, kyrk dört. Janyňyz sag bolsun, öý-ejeňiz abadan bolsun!